Azul fell-awen, lbaraka n Lmasiḥ ɣef yal yiwen d yal yiwet.

Baba Rebbi, ayen akk i d-nekkara sɣur-k tameddit-agi, Baba Rebbi ad yettwaqceɛ di tlemmast-nneɣ, Baba Rebbi d kečč i d lǧehd-nneɣ, d kečč i d tazmert-nneɣ, di leɛnaya-k a Yasuɛ Lmasiḥ, sers afus-ik a Baba Rebbi tameddit-agi ɣef live n tmeddit-agi, umneɣ a Baba Rebbi yella wacu ara txedmeḍ di tmeddit n wass-a, Baba Rebbi d kečč ara ibarken yessetma d wayetma i ɣ-d-iṭṭafaren, ṛṛeḥma-inek, tazmert-ik a Baba Rebbi ad tili fell-aneɣ, fell-asen a Sidi Ṛebbi, i wayetmaten d tisetmatin i ɣ-d-yettmaqalen, a baba rebbi fek-aɣ-d iwellihen-inek fek-aɣ-d ixemmimen-inek fek-aɣ-d a sidi rebbi akk ayen yellan sɣur-k tameddit-agi ṛṛuḥ lqudus d kečč aɣ ifken tazmert kečč aɣ ifken a baba rebbi direksyon sidi rebbi tameddit-agi iwakken ayen ufiɣ ad neẓẓal a sidi rebbi ḥnin tameddit-agi riɣen akk yessetma d wayetma i ɣ-d-iṭṭafaren a baba rebbi ad k-ḥemdeɣ ad k-cekkreɣ ɣef lewqat-agi i d-textareḍ iwakken ad ilin d lewqat n ucafaɛ n tẓallit a baba rebbi nburek isem-ik di tlemmast-nneɣ

Alléluia. Ẓer am asellem d aytmaten, ẓer acu lproblem tiknik i d-illan. Sagi qwan li problem. Donc il y a beaucoup de problèmes techniques. Ẓer am ay la tsellemd-iyi-d aytmaten taysetmatin.

Ẓṛam ad tsellem d aytmaten taysetmatin.

Alléluia, Alléluia. Baba Rebbi nerra nger ifassen-ik akk ayen yellan tiknik, a Sidi Rebbi ça nous dépasse, a Sidi Rebbi d kečč ad d-isasen afus-ik, a Baba Rebbi ɣef live n wass-agi, a Baba Rebbi lmalaikat-inek, a Sidi Rebbi ad ḥejbent, a Sidi Rebbi luqat-agi, نزول akin deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ i wakken tazmert n cciṭan, a Baba Rebbi tesseɣlab ara, a baba rebbi neẓẓul akin iwakken vraiment si rebbi ad teẓẓed afus-ik a baba rebbi ad tqeɛdeḍ akk ayen yellan tiknik deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ ad tbarkeḍ a baba rebbi s tma d wayetma i d-ittmaqalen di lewqat-agi rreḥma-inek a baba rebbi fell-aneɣ tameddit-agi i leɛnaya-k deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ Haliluya, haliluya, haliluya.

Yal imɣi ur yeẓẓi ara baba yellan deg igenwan ad yettwaqleɛ. Anfetasen d iderɣalen i yettaṭafen afus i yiderɣalen nniḍen. Ma yella aderɣal yeṭṭef afus i wayeḍ, ad ɣlin i sin ɣer tesraft. Amen, hallelujah. Iqardu d Sidi Rebbi afus, ma d arɣal ma yeṭṭef-as afus i uderɣal niḍen ad ɣlin i sin ɣer tesraft. akka ulamek ara yiwen yettidir akka di ṭṭlam ulamek ara yiwen yella akka yettidir taddiyanit ma zemmer ad nenkuni aytmaten taysetmatin mačči d iddiyanin akka ntafar tidet ntafar Yasuɛ Lmasiḥ mačči d ddiyana ddiyana lmeɛna-s d ṭṭuqus kan d tudert n sdaxel akka ilaq ad tili tudert-nneɣ aytmaten taysetmatin neɣ tudert

inak aderɣal ur yezmir ara eh, ad yeṭṭef afus i uderɣal ma yella i d-yani inak agi aytmaten taysetmatin derɣlen di ṛṛuḥ meɛna ur ssin ara sidi ṛebbi s tidet ur d-lulen ara talalit tajdiṭ yezmer imdanen ad ten-yeṭṭafaren aytmaten taysetmatin ad ilin ula d nutni d iderɣalen inak aderɣal ur yezmir ad yeṭṭef afus i uderɣal inak axaṭer ad ɣellin i sin ɣer ukeddar d ayen i nettwali ass-agi di dyanat aṭas imdanen i yeṭṭafaren Sidi Rebbi di ddiyanat qqaren belli d abrid n Sidi Rebbi meɛna dderɣlen ur ttwalin ara aṭas n yimdanen i ten yeṭṭafaren bien sûr nutni ɣer wecruf i teddun yeqqar-d wa n Sidi Rebbi aderɣal afus izmir i uderɣal ad s-yeṭṭef afus i uderɣal axaṭer ma ulac ad ɣlin i sin ɣer ukeddar donc bɣiɣ ad nẓal akka di ṣeddart-agi tameddit-agi ɣef tidderɣelt akka di ṛṛuḥ i wakken Sidi Rebbi

iwatan donc sidi rebbi yebɣa akka ad d-yefk un discernement ad nẓal ɣef discernement iwakken ad neɛqel akka tidderɣelt-agi di ṛṛuḥ neɣ imdanen akka iderɣalen di ṛṛuḥ lmeɛna-nsen d idyanin lmasiḥ acḥal tikkal iṛuḥ ar ifarizyen iqqar-asen ay iderɣalen lmeɛna yezmer ad yili yiwen d adyani yessen sidi ṛebbi meɛna di tidet d aderɣal i yella bɣiɣ ad nẓal iwakken sidi ṛebbi aɣ-ifk tazmert iwakken tidderɣelt-agi di ṛṛuḥ ur nettidir ara i wakken diɣen ayetmaten tisetmatin ad nɛqel akka imdanen i yedderɣlen di ṛṛuḥ akka ur ten-neṭṭafar ara axaṭer aṭas n lektar i yemdanen ṭṭafaren imdanen akka ad ak-yini win akka i ixeddem ccix-inna akka i ixeddem neɣ imdanen-inna akka i xeddmen dɣa ɣilen d tinna i d tidet neɣ d tinna d win i d abrid aderɣal-inek ma yella iṭṭafar aderɣal-nniḍen i sin ad ṛuḥen ɣer ukeddaṛ Bɣa neẓẓal i wakken Sidi Ṛebbi tidderɣelt-agi yellan di tmurt-nneɣ, i wakken tidderɣelt-agi d-yeɣlin ɣef yimdanen, i wakken ad tekkes ṭṭlam, ad yekkes ɣef allen leḥjab n yimdanen, ad ittwakkes s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Haliluya, Baba Ṛebbi, neẓẓul akin ɣef tidderɣelt di ṛṛuḥ, a Baba Ṛebbi ɛziz, Sidi Ṛebbi tessawleḍ-aɣ-id, a Baba Ṛebbi ɛziz, mačči d iderɣalen ay nella, mi numen belli a Sidi Ṛebbi, nekkni i k-yesɛan, nekkni i yumnen yis-k, a Yasuɛ Lmasiḥ,

imi a sidi rebbi d kečč i d-illin iẓri-nneɣ a sidi rebbi neɛqel tafat-nnek neɛqel eh, tafat n lmasiḥ-nnek a sidi rebbi ɛziz a baba rebbi nḥemmed-ik neckeṛ-ik axaṭer tettiliḍ dima ɣer tama-nneɣ a sidi rebbi d kečč ara yeldin iẓri-nneɣ d kečč ara yeldin iẓri di ṛṛuḥ i kra n win i d-yettmaqalen

d ccna akka i d-ttmeslayen deg wawal n Sidi Ṛebbi, Ṛebbi isawel-aɣ-id i wakken ad nerr akk ayen yellan d aḥebbar, ayen yellan d aɣbel. Tameddit-agi izmer iḥal kečč i d-ittmaqalen akka-agi s iswi, ad nemdukkel d ass-agi tameddit-agi i wakken ad nẓall, i wakken ad ncafeɛ ɣef kra n lehlak akken yebɣu yili lḥal. Akka a Sidi Ṛebbi d anezmer i yella.

zdat sen a baba rebbi wakken ad d-afen un poste de travail s ara ferrḥen di tudert-nsen di lḥayat-nsen a sidi rebbi ldi-d tiwwura-inek ay Ameɣlal a baba rebbi di lḥayat-nsen akin ad teẓẓala a baba rebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ diɣen ɣef lkupl n weltma-tneɣ d wergaz-is a baba rebbi neqleɛ merra kra n tezmert n cciṭan a sidi rebbi i d-ikkaten gar likupl a baba rebbi i d-ittmaqalen di lewqat-agi sidi rebbi ẓẓulakin ɣef likupl merra sidi rebbi ɣef twaculin i d-ittmaqalen akka gar wergaz d akk tmeṭṭut-is a baba rebbi d kečč ara d-igren afus-ik a baba rebbi ad nezmer ad tesseḥluḍ a sidi rebbi ad tɛawdeḍ lebni a baba rebbi daxel n twaculin yettwahudden sidi rebbi nẓulakin ɣef wetmaten-a a baba rebbi ṛṛeḥma-inek ad tili fell-as afus-ik ad yili fell-as a sidi rebbi ad rebbi kkes akk ayen yellan lblokaj di likumpel-nsen a sidi rebbi ɛziz baba rebbi nal-d diɣen a sidi rebbi arraw n wetma-s a sidi rebbi ḥnin kečč i yeẓran aɣbel-nsen a sidi rebbi uguren i tettidir twacult-agi a sidi rebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ wakken baba rebbi ad d-interveniḍ en faveur de cette famille en faveur a sidi rebbi n wetma-tneɣ d twacult-nsen a sidi rebbi newwi-ten-id ɣer lɛerc n nneɛma-inek tameddit-agi

imawlan yesneɣ lejdud yesneɣ imenza s Rebbi di twacult nsen a baba Rebbi ad tsemḥeḍ a baba Rebbi di twacult agi ad nessutur n Sidi Rebbi leɛfu ḥellu a baba Rebbi ad tekfu ddaɛwessu ad yekfu waṭṭan agi Sidi Rebbi la depression Sidi Rebbi ɣef gma-tneɣ baba Rebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ d kečč ara as-d-ifken ḥellu di lewqat-agi a Yasuɛ Lmasiḥ ad tekkseḍ aṭṭan-agi-ines, ad aḍ-Ṛebbi ad s-tekkseḍ ddwawi-agi a Sidi Ṛebbi si leḥḥu, ad aḍ-Ṛebbi ɛzizen ad tesserseḍ ccfa d ḥellu di tnefsit-ines a Sidi Ṛebbi, wwi akin kra n win akk yellan depressif, wwi akin a Sidi Ṛebbi les angoisses, kra n win yesɛan a Sidi Ṛebbi lxiq, kra n win yesɛan a Sidi Ṛebbi leḥzen, ad aḍ-Ṛebbi tameddit-agi di tnefsit-ines, ay Ameɣlal, d kečč i d-yettmuddun ḥellu, ad aḍ-Ṛebbi ɛziz, ad aḍ-Ṛebbi tenniḍ d ass-a a sidi rebbi tenniḍ d-usiɣ-d iwakken ad sseḥluɣ akk leǧruḥ a sidi rebbi kra n win yettwarẓen kra n win yesɛan lǧerḥ tameddit-agi a baba rebbi ḥellu s isem n Yasuɛ Lmasiḥ au nom du Seigneur Jésus Alléluia Alléluia s isem n Yasuɛ Lmasiḥ a baba rebbi d anezmar ay telliḍ ceggeɛ-d awal-ik awal-ik ad d-yawi tazmert ad d-yawi ḥellu a baba rebbi tameddit-agi deg isem n yasuɛ lmasiḥ deg waytmaten d taysetmatin au nom du seigneur jésus alléluia alléluia alléluia donc ilha ad tpartajim aytmaten taysetmatin akka live-agi iwakken ad sfaydin Umneɣ belli mi d-nettmagar akka uguren, certainement Rebbi yella wacu yebɣa ad t-yexdem, umneɣ belli uguren-agi i d-nettmagar akka sur le plan technique, umneɣ aɛdaw tikwal ikkat-d i wakken ad iḥbes l'oeuvre de Dieu, i wakken ad d-ilin wuguren, ad neẓẓal i wakken Sidi Rebbi vraiment ad iqdec tameddit-agi, umneɣ belli ad ilint des guérisons, ad ilin, ad ilint, ad yili ḥellu s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Alléluia, Alléluia. Bɣiɣ akka ad d-neṭṭef akka ma yella wid yesɛan akka des sujets de prière, Akka ad neẓẓal eh, tameddit-agi, ma yella wid yesɛan eh, des sujets ad ten-id-mudden, akka ad neẓẓal eh, nezmer ad ten-id-neṭṭef akka si cwiṭ acemma, aytmaten taysetmatin, halleluya, halleluya, au nom du Seigneur Jésus, halleluya, halleluya, halleluya.

a Ṛebbi ad nessutren a baba Ṛebbi ḥnin afus-ik a baba Ṛebbi nḥellu a baba Ṛebbi ɣef yal yiwen d yal yiwet ay Ameɣlal a baba Ṛebbi s tidet a baba Ṛebbi fell-ak kan i nettkel a baba Ṛebbi ḥnin ulac a baba Ṛebbi ṭṭbib ifazen am keččini a baba Ṛebbi ḥnin a baba Ṛebbi s tidet d kečč i yeẓran a baba Ṛebbi lehlak n yal yiwen d yal yiwet ay Ameɣlal ad nessutren a baba Ṛebbi ḥnin Ad tettucciḍ a baba Rebbi yal yiwen d yal yiwet a baba Rebbi di lewqat-agi i ihelken a baba Rebbi ḥni. A baba Rebbi nugi a baba Rebbi lehlak a baba Rebbi n watmaten d taysetmatin a baba Rebbi ḥni. A baba Rebbi sers afus-ik a baba Rebbi meyal amuḍin a baba Rebbi akka i yellan tura a baba Rebbi yehlek a baba Rebbi ḥni. A baba Rebbi nugi leɛtab a baba Rebbi nugi lqerḥ nugi a baba Rebbi lehlak a baba Rebbi ḥni.

i d-yettmaqalen akka, i d-yeddan yid-neɣ akka di tẓallit-agi, a baba Rebbi ḥnin, a baba Rebbi numen-ik, numen a baba Rebbi s idammen-ik i nufa ḥellu, a baba Rebbi ḥnin, a baba Rebbi sers-d a baba Rebbi afus-ik, a baba Rebbi nuḥwaǧ-ik, a baba Rebbi, a baba Rebbi nuḥwaǧ leɛnaya-inek, a baba Rebbi ad d-res a baba Rebbi ɣef yal yiwen d yal yiwet ay Ameɣlal. Alléluia, Alléluia, au nom du Seigneur Jésus, Alléluia.

A Sidi a Ṛebbi, kra n win yumnen yis-k, tekkseḍ-as tiɛekmin, kra n win yumnen yis-k, a Sidi a Ṛebbi, ɛzizen, tettawiḍ-t di tmannagt ɣer tayeḍ, di ccan ɣer wayeḍ, a Sidi a Ṛebbi. A Sidi a Ṛebbi ɛzizen, yiwen ur yezmir a ɣ-d-ikkes ger ifassen-ik, a Sidi a Ṛebbi, ama d ayen yessefṛaḥen, ama d ayen yesseqṛaḥen,

Nḥemmed-iken ccekṛ-ik a Yasuɛ Lmasiḥ, ɛzizen, ɣlayen. Sidi Ṛebbi d kečč i d agerruj-nneɣ, d kečč i d asirem-nneɣ yeddren, a Sidi Ṛebbi ɛzizen. A Sidi Ṛebbi yeḥmadi, ccan, d lɛezz, d lɛaḍima d uɣayen i yisem-ik ɛzizen ifazen, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ Anaṣari. Haliluya! Sidi Ṛebbi ad ttubarken akk igad i k-ittḥemmiden. Ad ttubarken akk iqeddacen i k-iqeddcen, ad ttubarek twacuyin-nsen, a Sidi Ṛebbi ɛzizen, ama d wid yellan di beṛṛa, ama d wid yellan di tmurt, a Sidi Ṛebbi, barek-iten, a Sidi Ṛebbi, ɛiwen-iten, axaṭer d kečč i d-yennan deg wawal-ik, Ttbarekeɣ uya d iḍarren n iqeddacen-iw, uya d iḍarren n yigad yettbeccaren awal-iw, n yigad i yettḥemmiden, Sidi Ṛebbi ɛzizen. Nḥemmed-ik, ncekkeṛ-ik-im a Sidi Ṛebbi, tettbaṛakeḍ kra n win a Sidi Ṛebbi, tenniḍ-d win yefkan yekka seg waman i yiwen deg warraw-iw a tbarka. Nḥemmed-ik, ncekkeṛ-ik a Sidi Ṛebbi, ulac d acu ɣ-d-tenniḍ ara, ulac a Sidi Ṛebbi aɛzizen d acu texdimeḍ ara, kullec kullec tesnekmeyeḍ-t a Sidi Ṛebbi, nḥemmed-ik, ncekkeṛ-ik, ad k-neḥmed i yebda ad neɛbed isem-ik aɛzizen i yebda a Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi mi d-bedreɣ isem-ik ul-iw ad yaččaṛ d lfeṛḥ, Mi d-bedreɣ isem-ik a Sidi Ṛebbi, tarwiḥt-iw akk ad tefreḥ. Ul-iw ad yefreḥ a Sidi Ṛebbi ɛzizen, xaṭer d Ṛebbi anezmar, xaṭer d Ṛebbi n leḥmala d yeḥnana, xaṭer d Ṛebbi yeddren, d Ṛebbi ixelqen n igenwan d lqaɛa. Tanemmirt ay Illu ɛzizen, tanemmirt. Ssarmeɣ kra n win ara inezzhen amiṣaj-agi, a s-ifk afud, a s-ifk lferḥ ɣer wul-is am wakk i ferḥeɣ nekkini. Yal taṣebḥit ad d-kkreɣ ferḥeɣ.

Alléluia, tanemmirt i wetma-tneɣ, donc euh, tagi d wetma-tneɣ Tutu, donc euh, teslim ɣef euh, aṭas aṭas fell-am a wetma, tanemmirt akka tesɛedday lewqat n tẓallit, tettẓalla, c'est une femme de prière, donc tettḥemmil Sidi Rebbi, donc d afud yelha i tmaten taysetmaten ad nili d wid yettḥemmiden dima Sidi Rebbi d wid yettcekkiren akka di lewqat ara tesɛeddiḍ di Sidi Rebbi di lmaḥḍar-ines akka bɣiɣ ayetmaten taysetmatin euh, ad neẓẓalet akka fli sujet de prière akka euh, général donc wid yesɛan di sujet particulier ad ten-id-arum nezmer ad neẓẓal fell-awen akka ayetmaten taysetmatin donc bɣiɣ ad neẓẓal ay tazwara ɣef wetmat neɣ ɣef id yesɛan akka lblokaj di zzwaǧ-nsen aṭas n waytmaten i ɣ-d-ittarun sɛan apṛublam akka di zzwaǧ ur zwiǧen ara donc wwḍen leḥqan n leɛmar sɛan des blocages donc yiwet n wetmat neɣ akka Farida donc tenna-ak d yiwet n tmeṭṭut i yettidiren weḥd-s kan imawlan-is ur tesɛi ara imawlan donc

ara s-yilin d lbaraka win a sidi rebbi i s-ara tkemmel tudert-is a sidi rebbi baba rebbi akin teẓẓala ɣef li blokaj akk i tesɛa di lḥayat-is i wakken ad tewserreḥ baba rebbi ɣelqeɣ tawwurt akk i kra n lblokaj yellan di lḥayat n wetmat-nneɣ farida a sidi rebbi akk d waytmat n taysetmatin a sidi rebbi rẓiɣ merra baba rebbi li blokaj i d-yettilin di li mariaj baba rebbi n waytmat n taysetmatin ur nezwiǧ ara ayen yellan akk d sebba i wakken ur zegjen ara sida rebbi ɛziz a baba rebbi d kečč ara yeldin tibbura nsen sferḥin-id sida rebbi di leɛnak li asen d tibbura deg isem n yasuɛ lmasiḥ baba rebbi daɣen nawiɣ anẓal aytmaten taysetmatin wid yellan li couple yellan stérile akka aṭas n waytmaten aɣ d-yettarun sɛan des problèmes de la stérilité on va prier pour la stérilité ma yella keččini d-yettmaqalen akka tesɛiḍ ugur akka di twacult-inek

Sidi Rebbi n lwart yellan di twacult-agi akken yebɣu yili Sidi Rebbi lblokaj yellan di twaculin-agi i yellan stiril a baba Rebbi neẓẓul akin s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ wakken a baba Rebbi ad d-ilin tudert ad d-yili Sidi Rebbi waytmaten-nneɣ ad ferḥen s dderya ara sen-d-tefkiḍ deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ Halleluya Halleluya

aɣbel gar urgaz d tmeṭṭut-is a sidi rebbi nerẓa akk tizmer n ṭṭlam a sidi rebbi ccwal i d-ixeddem uɛdaw daxel n twaculin baba rebbi bu aytmaten s aysetmatin i d-yettmaqalen di leɛnaya-k a yasuɛ lmasiḥ nɣelleq-as tawwurt akk yeldin baba rebbi ccwal neɣ imenɣan daxel n ikup neɣ anda yella a sidi rebbi imenɣan gar dderya Sidi Ṛebbi d imawlan-nsen gar imawlan neɣ gar urgaz la akked tmeṭṭut-is a Sidi Ṛebbi tameddit-agi neẓẓul akkin a Baba Ṛebbi anda yella ccwal anda yella imenɣi anda yella ṭṭrad daxel n twacult a Baba Ṛebbi ad yettwaqceɛ a Baba Ṛebbi lehna-inek ad d-yili ɣef twaculin ɣef aytmaten d taysetmatin i d-ittmaqalen Sidi Ṛebbi ma llan taysetmatin yettidiren ccwal ma llan waytmaten ttidiren imenɣan di teswiɛt-agi di tmeddit n wass-a baba Ṛebbi neẓẓul akin i wakken lehna-inek baba Ṛebbi ad d-kcem ɣer yixxamen n waytmaten taysetmatin baba Ṛebbi nendeh s lehna daxel n twaculin i d-ittmaqalen deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ.

aneẓẓal iwakken diɣen s af yemma-s akka sida rebbi ad tinal s isem n yasuɛ lmasiḥ a baba rebbi wakin sida rebbi di lewqat-agi yemma-s n wetmaten a baba rebbi malika wakin isetma-s sida rebbi d waytma-s a baba rebbi di leɛnag d ameɣlal ay telliḍ baba rebbi sers afus-ik a baba rebbi ɣef twacult-agi di leɛnag-ik arḥem baba rebbi wetmatna xdem-as lagraas xdem-as baba rebbi ngaras particulière ad twali baba rebbi ama d yemma-s leslak n twacult eh, sidi rebbi n yessetma-s d waytma-s baba rebbi akcaten iksen-aks di ṭlam di tderɣelt a baba rebbi n ddiyana mi a baba rebbi ad sen-tessekneḍ tafat n lmasiḥ-inek a baba rebbi ad issinen tafat n lmasiḥ a baba rebbi ad txemmeḍ lmuɛjiza sidi rebbi di lḥayat-nsen di

Halleluja, halleluja. Donc bɣan kem it ẓẓalit aytmaten taysetmatin ad nẓal akka ɣef liḥala akka ma llan wid i d-ittmaqalen sɛan di maladi kronik akka xaṭa apparemment ulac wid i ɣ-d-ifkan akka di sujet de prière donc on va prier akka en général akka puisque aṭas n waytmaten euh, Au général, akka Rebbi yessen lehlakat, yeẓra lexṣaṣ n yal yiwen d yal yiwet. Ad nẓal ɣef les maladies chroniques, on va prier pour le diabète, akka ad nẓal ɣef les diabétiques, ma yella kečč i d-yettmaqalen akka, tu es un diabétique, ad nẓal tameddit-agi s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ i wakken ad ak-d-ifk ḥellu, ad nẓal ɣef wid yesɛan akka la tension, le problème de tension, ma yella kečč i tesɛiḍ problème de tension ad nẓal fell-ak, Ad nẓel ɣef wid yesɛan diɣen akka l'arthrose tameddit-agi neɣ les maladies en général akka ma d cancer neɣ akken yebɣu yili neɣ la prostate s yisem n Yasuɛ Almasiḥ ad d-iger afus-is Sidi Rebbi tameddit-agi. A Baba Rebbi, d Ameɣlal ay telliḍ, ceggeɛ-d awal-ik, awal-ik a Baba Rebbi ad d-iwi tazmert, imi d leǧruḥ-ik a Yasuɛ Almasiḥ tewwiḍ lehlakat

ad neẓẓal i wakken sidi rebbi ad k-d-ifk ḥellu s yisem n yasuɛ lmasiḥ ad k-nettẓalla ɣef le diabète baba rebbi ad k-nettẓalla ɣef la tension baba rebbi wid yesɛan le problème agi de la tension i wakken ad testabiliser wakken ad tḥarbeḍ ɣef aytmaten d taysetmatin yesɛan akka problème de tension baba rebbi ad k-nettẓalla ɣdiɣ baba rebbi ḥnin di lewqat agi au nom du Seigneur Jésus ɣef wid akk yesɛan l'arthrose baba rebbi ad tessufriyen baba rebbi le diabète la tension l'arthrose sidi rebbi wid yesɛan akk la maladie chronique tameddit-agi a Sidi Ṛebbi d kečč ara iqeccɛen akk kra n waṭṭan kra n lehlak idammen-ik a Yasuɛ Lmasiḥ ad rsen ɣef aytmaten d taysetmatin d-ittmaqalen di lewqat-agi. Sers afus-ik ay Ameɣlal ɣef aytmaten d taysetmatin, awi-d ḥellu di llesa n gma la akked wetma Au nom du Seigneur Jésus, Alléluia. Oyarama shakara baraba sayrikina mavain. Sondorikida shtayrikida barama rahain.

akka ad neẓẓal ɣef tmurt-nneɣ i wakken ad tqaɛed. Wakken Sidi Ṛebbi ad d-yawi irgazen iṣelḥen, irgazen a baba Sidi Ṛebbi i yettaggaden Sidi Ṛebbi, irgazen irgazen n tlawin i iḥemmlen Sidi Ṛebbi s wul akka vraiment Sidi Ṛebbi i wakken ad d-yesseḥlu tamurt-nneɣ. Inak ma yella agdud-iw win fi d-yettwabder yisem-iw, yeẓẓul iɛenna, yeṭṭaxer i lecɣal-is n diri,

Aḍarba nettɛennin ar ɣur-k, a baba Rebbi ḥnin, i wakken ad d-tserseḍ afus-ik, a baba Rebbi anezmir, ɣef tmurt-nneɣ, a baba Rebbi ḥnin. A baba Rebbi d kečč as ifken aserreḥ, a baba Rebbi ḥnin. Ayen akk a baba Rebbi icudden di tmurt-nneɣ, a baba Rebbi, ansuten, a baba Rebbi, i wakken ad tettwaserreḥ, a baba Rebbi ḥnin. A baba Rebbi di leɛnaya-k ssukkes-d tamurt-nneɣ si liḥala-agi igi tella, a baba Rebbi ḥnin. Ṛebbi fek-d asirem, a Baba Ṛebbi watmaten, fek-d asirem i taysetmatin, a Baba Ṛebbi ḥnin. A Baba Ṛebbi nettwali a Baba Ṛebbi ayen iḍerrun di tmurt-nneɣ, a Baba Ṛebbi ama d lbaṭel, ama d ayen a Baba Ṛebbi ḥnin. Ayen akk a Baba Ṛebbi i s-d-ikkuṛajin a Baba Ṛebbi ḥnin, atmaten d taysetmatin a Baba Ṛebbi ḥnin.

i wakken ad tessemḥeḍ a baba rebbi i tmurt-nneɣ i wegdud-is a baba rebbi aḥnin ad tessemḥeḍ daɣen a baba rebbi i nḍebbren a baba rebbi glan ttḍebbiren di tmurt-nneɣ a baba rebbi aḥnin a baba rebbi efk-asen-d a baba rebbi i wakken ad d-rren s leqrar a baba rebbi deg wayen xeddmen a baba rebbi aḥnin a baba rebbi kkes akk lbaṭel a baba rebbi kkes tamuḥeqranit a baba rebbi di tmurt-nneɣ a baba rebbi aḥnin

wakken ad d-yeldi tiwwura-nnes. Hallelujah, hallelujah. Sidi Ṛebbi, sers afus-ik ɣef la situation de l'Église, ɣef ayen tettidir, a Sidi Ṛebbi, wegdud-ik di tmurt-nneɣ. A Baba Ṛebbi, d kečč ara yeprotijin akk, a Sidi Ṛebbi, iqeddacen-ik di tmurt-nneɣ, a Sidi Ṛebbi ɛziz. A Baba Ṛebbi, neẓẓul-ak iwakken ad d-ikkes limana seg uɛdaw, a Baba Ṛebbi, ɣef arraw-ik, d yessi-k, ɣef iqeddacen-ik, ɣef tmezgidiwin a sidi rebbi ɣelqen i wakken ad leddint deg isem n yasuɛ almasiḥ a baba rebbi d anezmar ay telliḍ di leɛnaya-k a baba rebbi ceggeɛ-d awal-ik awal-ik ad d-yawi ḥellu ad d-yawi abeddel ad d-yawi changement ad d-yawi tanekkara tajdiṭ a sidi rebbi a baba rebbi ad tɛawdeḍ lebni i ufakan-nnek di tmurt-nneɣ a baba rebbi di leɛnaya-k rḥem agdud-ik aḍad Ṛebbi ad d-yuɣal usirem, ad d-yuɣal a Sidi Ṛebbi ad ldint Sidi Ṛebbi tmezdayin di tmurt-nneɣ aḍad Ṛebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ aḍad Ṛebbi di leɛnaya-k au nom du Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Alléluia Donc Saïd Mano priez pour moi je suis asthmatique

ɣef aṭṭan n gma-tneɣ ɣef sidi rebbi kečč i yeẓran iwwa sidi rebbi liḥala-ines kečč i sidi rebbi ara yennalen baba rebbi li pumon-ines di lewqat-agi kečč ara s-d-ixelqen baba rebbi li pumon tijdidin a sidi rebbi sers afus-ik a baba rebbi ɣef laẓem-agi a baba rebbi wakken ad iruḥ di lisan gma-tneɣ a sidi rebbi ad as-d-yuɣal ssuf ad as-d-yuɣal tezmert ad as-d-yuɣal lǧehd a baba rebbi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ baba rebbi ttqerriɣ baba rebbi ḥellu ɣef gmatna au nom du Seigneur Jésus umreɣ i wakken tazmert i wakken aṭṭan-agi n laẓem ad iffeɣ lǧsan gmatna baba rebbi nessutur nḥellu ṛṛuḥ lqudus di lewqat-agi baba rebbi ad tennaleḍ argaz-agi au nom du Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia si isem n Yasuɛ Lmasiḥ Alléluia

Tid yesɛa yellan enceinte a sidi Rebbi, baba Rebbi d kečč ara yepprotijin a sidi Rebbi llufan yellan deg iɛebbaḍ-nsent, kečč ara ibarken tid tadist-nsent a sidi Rebbi ɛziz a tent-tepprotijiḍ a sidi Rebbi s idammen n mmi-k ɛzizen Yasuɛ Lmasiḥ, baba Rebbi n waḥkin taysetmatin yesɛan des fausses couches a sidi Rebbi, répétitif a baba Rebbi wakken ad terreẓ ddeɛwessu-agi a sidi Rebbi di tudert-nsent, a sidi Rebbi d kečč ara tent-yessferḥen

tmasiḥit ifeclen s isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Baba Rebbi akin ad teẓẓalleɣ ɣef wacal n waytmaten d taysetmatin, af kra n win a Baba Rebbi d-ittemmaqalen di lewqat-agi, ɣef kra n gma a Baba Rebbi d wetma yeɣlin, Sidi Rebbi d kečč i yeẓran liḥala-nsen, d kečč i yeẓran anda ɣlin, a Sidi Rebbi ɛziz. Baba Rebbi d aḥnin ay telliḍ, a Baba Rebbi rfed-iten-id di liḥala-nsen, a Baba Rebbi efk-asen afud, efk-asen tazmert, a Baba Rebbi kkes akk facal, ɛeggu i lḥayat-nsen di tudert-nsen, a Baba Rebbi d kečč ara ten-id-irefden a baba rebbi di leɛnaya-k ay ameɣlal d anezmar ay telliḍ a baba rebbi anda yella facal anda yella ɛeggu a sidi rebbi anda yella win ibeɛden a baba rebbi fell-ak ad yuɣal ar ɣur-k ad yuɣal ar ddawi farrawen-ik ay ameɣlal a sidi rebbi aḥnin a baba rebbi d kečč a baba rebbi ara ten-id-isduqsen a sidi rebbi anda akken ɣlin ad uɣalen ar ɣur-k baba rebbi kra n win ifeclen yeɛyan refd-it-id tameddit-agi deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, ṛṛuḥ n facal, ṛṛuḥ n ɛeggu, ad yeffeɣ s isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, Azul Flawen, Agma Mohan, de payer pour ma fille Alicia, Alicia, pour appendicite, elle est hospitalisée.

wid yesɛan lapandisat ad nẓer fell-asen s isem n Yasuɛ Lmasiḥ, ay Ameɣlal, tameddit-agi a Baba Ṛebbi, nessulin ɣer lɛerc n nniɛma-inek, a Baba Ṛebbi, ger ifassen-ik a Baba Ṛebbi di tẓallit-nneɣ, a nawin a Baba Ṛebbi Alicia, newwin a Baba Ṛebbi Stéphane a Baba Ṛebbi di lewqat-agi a Baba Ṛebbi ɣef tɣersa-agi a Sidi Ṛebbi,

zgelli aṭas n wuguren i d-nemmuger akka umneɣ belli tikwal ça nous dépasse mačči deg ifassen neɣ llant kra n lumuṛ mi ssarameɣ tesɛeddam lewqat ifazen akka di lewqat n lɛibada akka bɣiɣ ad nsel akka ccna-agi xaṭer zgelli mi t-id-nexdem akka d lewqat n leḥmadi ikupi l'internet donc ur ẓriɣ ara d acu i d-yeḍran techniquement.